Right, mis mae rhai sy'n fan hyn eto ac yn y fideo yma dwi'n mynd i angos i chi sut i dewis cynllun sef y layout ar gyfer yr gwefan. Nawr, i wneud hyn, mae angen chi mynd lan i'r top fan hyn a dewis Insert. So dwi'n mynd i minimise hwnna a dewis Insert. Nawr, ar yr insert, chi'n gallu gweld, dwi'n gallu rhoi uh, boxes ar gyfer testyn, lluniau, dwi'n gallu rhoi cod neu rhywbeth mewn o drive. Ond dwi eisiau ddangos chi rhain fan hyn. So, dwi'n gallu dewis yr fath o layout ar gyfer y uh, tudalen. So, fi'n mynd i ddewis nawr y layout hyn gyntaf. Ac ych chi'n gallu gweld, dwi'n gallu rhoi llun mewn fyna, a dwi'n gallu rhoi ysgrifen mewn fan hyn. So, just ar gyfer yr enghraifft hyn, dwi'n mynd i teipio mewn Ford Focus. A wedyn, lawr fan hyn, gallai ysgrifennu tamau bach am y Ford Focus. A dwi ddim yn mynd i wneud e nawr, ond dwi jyst yn rhoi bach o cynnwys mewn fanna. Nawr, fan hyn mae e'n galluogi fi rhoi llun mewn, a fyddai'n dangos hwnna i chi yn y fideo nesa. Ond i chi'n gallu gweld gyda ysgrifen, fi'n gallu gwneud rhai pethau yn trwm, neu dwi'n gallu rhoi e yn eitaledd, neu dwi'n gallu gwneud e fel pwyntiau bwled hefyd ac dwi yn gallu rhoi rhywbeth mewn fel cysylltiad link os o'n i isie trwy gwasgu hwnna a wedyn rhoi cysylltiad ar gyfer y gair yna. So, un peth dwi eisiau dangos i chi hefyd, chi'n gweld yr layout yma, dwi'n gallu mynd i fan hyn a dwi'n gallu lliwio fe mewn os o'n i eisiau. So gallwn ni lliwio fe mewn yn lliw, Gallen ni mynd a dewis select image i roi llun yn y cefndir hefyd. Gallen ni gwasgu emphasize neu gallen ni regular fel mae fe nawr. Dwi'n dewis lliw ar gyfer hwn. Nawr, os o'n i se, gallen ni wneud copi o hwn. So mae copi gyda fi, ac os dwi ddim yn sefio yn yr copi, dwi'n gallu hefyd dileu e. Nawr, os chi'n gweld fan hyn, sdim angen chi aros ar y cynllun yna, gallwch chi defnyddio cynllun arall os chi eisiau draw fan hyn, a wedyn chi'n gallu gweld nawr mae tri llun dwi'n gallu rhoi mewn, tri darn o wybodaeth ac yn y blaen. So fan hyn, fod Fiesta. A wedyn fan hyn dwi'n gallu ysgrifennu uh, tamau bach am y Ford Fiesta os o'n i eisiau. Nawr dwi'n gallu newid sut mae hwn yn edrych fan hyn, so dwi'n gallu cael e wedi canoli neu dwi'n gallu cael e wedi unioni i'r chwyth neu i'r dde ac wedyn dwi'n gallu gwneud e'n llawn hefyd os o'n eisiau. So, dyna ni sut i gosod allan y tudalen ac os ych chi sy'n mynd lawr wedyn, ych chi'n gallu dewis bethau gwahanol i rhoi mewn. a cofiwch eich chi'n gallu lliwio pob un o'n nhw mewn os o'ch chi eisiau. Ok, achos chi'n gallu gweld wedyn, mae hwnna'n edrych fel gweilod y tudalen yn barod. Nawr, yn y fideo'r nesaf, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i rhoi lluniau mewn i'r wefan, a falle byddai'n dangos i chi sut i rhoi'r fideos mewn hefyd. Hawdd iawn, mae'r tudalen hyn yn dechrau adeiladu yn gyflym. Cofiwch hoffi nawr,